Isma', dak ġralu hekk għax mhux imdorri ta'. Jien dawn l-exercises lanqas biss jaffettwawni. Imdorrija bihom. Aħna l-familja kollha hekk ta'. Id-dadi jħobb iżomm ruħu veru fit u jmur il-każin Malti la piċċess. U jien il-mami mmorru drive sal-Marsa Sports Club. Veru nsibuh komdu. Għandek fejn tipparkja u ma kienx ikollna għalfejn noqogħdu nimxu. Qatt mort il-Marsa Sports Club? Ma tantx ikolli ċans imħabba l-grupp. Veru jmissek tmur u tara kemm ikun hemm nies libsin tracksuits faqa. Hemm trid tmur biex tura l-latest tracksuits. Jiena wkoll ta' li li laqas jaffettwawni l-exercises għax fil-grupp imdorrin ċalqu. Imxi mmorru ħdej l-oħrajn. Iva. Eh, kont ħanajlek, darba ma ġiex dak li doqqinna eh, iġibinna l-istrumenti, taw kena nkantaw kanzunetta minar strumenti. U għeja, veru! Iva minni ta' cross my heart u niftakar ħriġna u bellaħna lil kulħadd kollha. Illajs! Għawu sħiħ bla mart, errit tex ħajja twila, ibda l-lum kull bislik li tlitu blankwit,

U għajala ħalik mill-esperimenti. Diki? Et namel daqxej mistura biex nadda fl-arja ħazina li għawna nġib. La messu xnorġu barra. Kemm ħelu da, bħal dak li għallu barra, mux arja ħazina hemm, pollution, tarmac plant, power station. Ma tqabbadni nervi kbar. Aħjar ma tkomplix niġġes l-arja b'dak is-sigarett. Ħallini, ħallini! Ara, x'kienet tobroma millu? Għax il-professur qal li għandi bżonn l-exercise. Diki. Opportunità tad-deheb li tarma darek billi ġġemma' t-tappijiet tax-xarba favorita tiegħek fi żied. Elf tapp jissarrfu ma' Keychain. Għaxart elef tapp jissarrfu ma' Ashtray. Ħamsin elf tapp jissarrfu ma' Beachbag, filwaqt li għal kull miljun tapp tieħu kaxxa fi żied b'xejn. Dan minbarra diversi oġġetti oħrajn utli għad-dar. Mela ġemmgħu t-tappijiet tal-fi żied mil-lum. Din l-offerta hija miftuħa għal din il-ġimgħa kollha. Fizzi, ix-xarba rinfreskanti li tarmalek darek. Lesta. Ġalesta? Iva, għaxar liri. Għaxar liri. Vista privata. Il-labra ma tħossix imma l-kont

And St. Joseph School, Slema. Ta' St. Joseph Bla tal-Bajda u ta' skejja l-oħra m'għandhomx għalfej japplikaw. Teacher, leave them kids alone.

Inselmilkom u nilqakom għal din ir-rokna imħejja għalikom il-Ministeru tal-Finanzi illi lan tagħha hu illi tgħin il-pubbliku Malti jagħmel użu aħjar mill-finanzi tiegħu. Aktar 'il quddiem f'din is-sensiela ser nagħtu ħarsa lejn l-investimenti, xiri ta' isħma, rati tal-kambju u ħarsa ġenerali lejn l-ekonomija dinjija. F'dan l-ewwel programm f'din is-sensiela ser nagħtu ħarsa mill-qrib lejn il-flus Maltin. Qed nisimgħu ħafna tgergir dwar il-flus il-ġodda għaliex ħafna nies qed jgħidu li dawn ma jintarfux. Aħna naħsbu li dan huwa tgergir eżaġerat u bla bażi, però xorta waħda sejrin nagħtu pariri prattiċi u sempliċi biex il-pubbliku jagħraf dawn il-flus. U nibdew mill-mills. Dawn jintarfu mill-ewwel għax bil-pizzi. U hekk jew b'hekk it-two mills u t-three mills tistgħu tarmuhom għax ma jintużaw għal xejn. Il-five mills tintuża biss meta tmorru tixtru ħobża żgħira, five five, jew meta tirkbu fuq tal-linja, three five. U hawnhekk fuq tal-linja aħjar ikollkom eżatt għax inkella il-five mills bye bye. Ngħaddu issa għal one cent. Dan jintgħaraf mill-ewwel għax tar-ram. Ma nafx għalfejn tar-ram, imma tar-ram. It-two cents għadha mill-qodma, mela allura mhix mill-ġodda, mela allura m'intomx tgergru fuqha mela tajba. U ngħaddu issa mela għall-five cents u t-ten cents. U hawn jibdew il-problemi. Issa ngħiduha kif inhi. Bejn five u ten hemm differenza kbira. U biex ma tgħarrafx lampuka mill-granċ, vera trid tkun ċuċ skużi l-espressjoni. Però aħna biex xorta ngħinu lill-pubbliku ser nagħtu dan il-parir. Sibu paper clip jew molla bħal din. Aqbdu biex tgħid five cents sigħat hekk. Agħmluhom flimkien U dawn flimkien mela ġew għall-valur totali ta' ten cents, għaxar ċenteżmi. Mela issa fil-but għandkom biss bċejjeċ ta' ten cents. Hawnhekk tajjeb li nżidu li llum b'ħames ċenteżmi ma tixtri xejn lanqas biċċa gazzetta lokali għax kollha għolew imma din inħalluha. Ngħaddu għalhekk għat-twenty five cents u għall-fifty cents, magħrufin aħjar mill-pubbliku bħala l-ħames xelejni u n-nofs lira. Hawnhekk taħsbu li ser ngħidulkom biex tpoġġu bixtejh 25 ċenteżmu flimkien biex jagħmlu nofs lira. Le. Għax inkella jista' jiġri l-każ. Illi tmorru biex ittellgħu nofs lira jew inkella biċtej tal-25 ċenteżmu. Bi żball, ittellgħu biċtej biċtej tal-five cents għall-valur totali ta' ten cents u pereżempju lil tal-grocer, flok nofs lira, It-tuħ ten cents, dan ma jindunax u jmur minn taħt. U aħna ma rridu li jbati ħadd. Mela, il-parir tagħna huwa dan. Aqbdu l-biċċiet tan-nofs lirat, il-fifty centsiat, u magħhom waħħlu labra tal-inxier komuni, hekk. Mela issa, titfgħuha fil-but u mill-ewwel kif iddaħħlu jdejkom fil-but u tħossu l-labra, tafu mill-ewwel li dik hi Fifty Cent, Kif qed taraw, il-pariri tagħna ma jnefqukomx f'flus u huma sempliċi ħafna. Ngħaddu issa għal-lira. Ħafna qegħdin igergru għaliex ma ħallejnihiex tal-karti. Issa aħna ħassejna illi billi l-lira saret ittirlek malajr, jekk nagħmluha tal-metall forsi ttirlek anqas malajr. L-iżball li sar u hawnhekk ikolli nammetti li kien hemm xi bravu ħabib tal-MOS illi ddeċieda li fuq il-lira jagħmel għasfur itir. Imma din inħalluha wkoll. Qabel nagħlaq nixtieq li nagħti pariri wkoll li n-nies għandhom joħorġu magħhom flus adattati għall-okkażjoni u mhux toħroġ bil-but jew portmoni mimli imbarazz. Pereżempju, jekk sejjer il-Quddis tal-Ħadd U m'intix minn dawk li tħobb tagħti ħafna, m'għandekx għalfejn toħroġ aktar minn ten cents, li ma tmurx bi żball taqbiżlek xi nofs lira fil-kopp u jibqa' jisob jkomrok kollu. L-istess jekk int sejjer għand professjonist, għand tabib jew avukat, iż-żgħar m'għandekx xi tridhom, inqas minn fiver kollu żejjed. Hawnhekk nagħlaq din ir-rokna tal-lum, nixtieqilkom ħafna ġid u nixtieqilkom ukoll illi intom u l-flus li għandkom

Hello? Hello? Hemmhekk ġew kamenzuri? Le sor wrong number. Okay, bye. Bye, darling. Eh, dak għal fejat lu darling, ta. Eh, Jek ma nafx ismu, xi tridni ngħidlu x'kull waħda. Nilqagħkom hawnhekk għad-disa' ġimgħa minn Xatt il-Baħar fejn qegħdin nassistu għal din l-isfida kolossali illi dawn iż-żewġ għawwiema Maltin qegħdin jagħmlu fil-baħar. Ħafna nies qegħdin jistaqsuna imma dan sport jew ġenn? U biex jgħinna inwiġbu din il-mistoqsija, illum għandna magħna lill-Professur tal-Psikoloġija li żgur m'għandu bżonn tal-ebda introduzzjoni magħkom għeżież telespettaturi minħabba li rajtuh kemm-il darba fuq it-television.

dan ir-razza umana, ċoħe il-bniedem, dejjem ħass il-ħtieġa li jsib l-oriġini tiegħu, jiġifieri illi jerġa' jsir ħuta. Dan l-isport barra minn Malta, fażi mit-taħriġ illi l-atleti jkollhom, huma jkunu jridu jgħixu bilfors f'ambjent ta' akkwarju. U mhux talli hekk, talli juruhom sensiela ta' filmati minn, pereżempju, The Man from Atlantis, Tentacles, Octopussy, Jaws, il-One, it-Two, it-Three u l-Four, Lorca, The Killer Whale, The Last Shark, u diversi ritratti u stampi ta' ħut. Dan għaliex jagħmluh? Dana jagħmluh biex fis-subkonxju tagħhom irabbulhom hekk msejjaħ bħala il-fish syndrome. Issa, fejn tista' taqbdek din il-fish syndrome? Tista' taqbdek fit-triq, id-dar waqt li qiegħed tara xi programm televiżiv, tista' taqbdek